Hei tuna kan hmuh ang hian vawiin August ni sawmhnih leh pasarih sanghnih leh sawm pakua hian Vanghun khua Pu Zohming Sanga te in bulah heng ang ruhro te hi laih chhuah a ni a, kan hmuh ang hian hei hei hi-- Ruhro an dah khawmna bel hlung bel a ni a. I a awm dan hi a bial lova i a tung sawl deuhva a kiar lai teh kual hian fit thum bawr vel turah kan ngai a tin. hei a chhung te pawh kan hmuh ang hian ah hemi a chhungah hian ruhro te kha dah a ni a ah a rei deuh tawh avangin heng laia tlang kual te hi chu a bal tawh a tin hemi ah hlum bel sirah hian helai a kan hmuh ang hian hlum atanga siam tho bel a teh zawk hi a awm a. hei hi chu a lian vak lo va ih laih chhuah a nih lai hian a chhungah hian engmah a awm lo va ah kan hmuh ang hian hei a mawng lam hi chu a chhe tawh a ih feet khat chu a tling lo deuh in a hriat a ah a diameter hi a tlang hi ih ti hian nichina kan hmuh-- Hlungbel lian zawk sirah khan a lo awm a ni. Vawihnia ruhro an laih sawi hei lu ruh te a ni a, tin ban ruh te leh ngal ruh te niin a lang a. Heti laia lu ruh kan hmuh hi

i a bal tawh a heng te hi a bal na ani a lu ruh bal na heng hi in kha be lai ani a hei hi a ha mihring ha a ero a la om nual a kan hmuh ang hian tin lu ruh hi kan sawi ang khan hei hi a hnung lam ti mai ang tukum lam ani a i a bal deuh vek tawh a Tin, mihring luruh pangai nichin a kan sawi ang khan mihring luruh pangai kan lo hmu tawh ai chuan tuna luruh hi a te hret bawk a ni. Hei hi tui bur a ni a. Ahh. An siam thiam khawp mai a, a tlang te tin a design te pawh hi a rual tha in a mawi hle mai a, tin hnai taka en chuan hei heti lai a tlang laiah te leh heng laiah te hian ah a design ti mai ang ah khang ang kha a awm ve thlap a. Mawi takin tui bur hi an siam a, tin tunah pawh hian ala hman tlak hial ang tih tur khawp la ni a, ala tha khawp mai. Hei hi Mizo hmeichhia ten tui bur hi an zu thin a, mipa ten vaibel an zu thung a ni. tin he ti lai hei polythene chungah hian thi ah fang ni tura kan ngai a. a awm nual bawk a a eng te a sen lam te tin a pawl te a ni a hei hi kan hmuh ang hian hei thi fang a ni a a laiah hian a kut lang bawk a hei hi a rik deuh nelh mai a aaa plastic chu ni chiah in kan hre lo va aaa enge lung atanga siam-- Tinge hei hi keini chuan eng atanga siam anih nge hi kan hre lova tin tuna mi ang to ka hei hi ani boka thi fang ni tura kan ngai boka ni chine mi ai khan a lian hreta ama ero chu a zang zoka ama sa zoka thi fang kan ron kan lak kha a rit zawk a ni tin heti lai hian hei chi fang ah hian a dum a awm bawk a hei pawh hi a laiah hian a kut lang bawk a tin kan hmuh ang hian hei ah design kan ti dawn nge pangpar ang deuh hi design hi a awm vek a. Hei pawh hi ah khawi atanga an hmuh nge an mahni siam chawp te nge khawi atanga sumdawng te atanga an hmuh nge tih chu kan hriat phak a ni lo va heng ang hi chu ah plastic lam ti mai ang a ni a ah thi fang leh thi fang inkara a kamna atana an hman te pawh a ni thei a ni tin. Thi fang bakah hian hei hi zung bun ni tura te kan han ngai ringawt a, a rawng hi rangkah chak rawng a ni a, hei pawh hi a rip nelh mai a, dar ni tura kan ngai a, hei kual hnih a ni a, tin hemi bakah hian heti laiah pawh hian hei a awm bawk a, heng hi chu. A keh tawh a, heti laiah hian a zawm na a awm a, keh them te an ni heng ho hi chu. Hei hi ruah ah hian a sei deuh ber a, hei hi mihring ka sawi tawh ang hian mihring ruah a ni a, Malpui ruh nge ngal ruh ni tura kan ngai a, ah engemaw zawk zawk ngal ruh emaw malpui ruh chu ni tura kan ngai a tin heng hi ruh hei kan hmuh ang hian hengte pawh hi ruh vek a ni a, ah ngil tha em em mai a, hengte pawh hi ah mihring ban ruh te nge ah khawilai nge tih chu keini chuan mithiamte kan nih loh avangin kan sawi mai thei lova heng ang ruh hi a awm nual bawk a. Tin, heng lai mi ho hi ruh them nawi te an ni a, thenkhat hi chu lu ruh keh them te a ni a. Tin, hei hi ring ruh te nge ni dawn ni? Hei te hian keh them nawi hi eng emaw zat a awm bawk a, tin, ah nichina kan sawi thi fang pawk a, hei hengah pawh hian ah keh reuh te te chu eng emaw zat a la awm a, thi fang pawh hi kan la chhar thim lo a ni. Aw hei kan hmuh ang hian Nichina ah mihring ruh an laih chhuahna hmun ka hre tih lai hi a ni a, ban khur an laih na lamah vawinia hnathawk tu ten an lai chhuak a, ah nakinah a chhungte pawh chu kan la en dawn a, a chhung hi a kaw huau mai a. Ahh mihring tunah pawh hian mihring panga paruk te chu a chhungah khawn la tawm thei tur a kan ngai a ni. Tuna kan hmuh hi nichina ruhro kan laih chhuahna thlan hun kha a ni a. Hei kan hmuh ang hian a chhung hi ti hian a kaw huau mai a, a lian ang reng khawp mai a. Mi hi thu dawn ta ila sawm bawr vel te chu kan la thu thei awm e a chhungah hian. Khu ti lai kan hmuh khu lung ker ti mai la. O ani a khu lung me ti a kan sawi thin ang kha ani a. Khu khu mam takin ti khuan a kum deva an kera mawi tak mai in mam tha takin ti khuan an kera tin kan chualama hian lung a oma khu khu thlan an chinna ni tura te kan han ngai a. Pu pawh khu ah te khuan a awm a lung ker te leh a chhinna ni awm tak te tin a chhung vel hi ah la lian tha ang reng tak a ni tunah hian hei a thim deuha duang chuan ah kan la tha thei lova tin a chhung hi ah a chim mai tak an hlauh avangin kan lut tha ngam lova tih hian a remchang dan ang angin kan han la kual vel a ni. Awtthlan an lei chuhna hmun hi lai hi Bankhur kan tih kha a ni a, tin tun hma lamin hei kan hmuh ang hian heti lai in, An sak dawn pawh hian hetiang ang hlum bel chhunga ruh ro hi laih chhuah a lo ni tawh a, tin vanghmun khua hmun thenkhatah pawh hian hlum bel chhunga hetianga ruh ro awm hi laih chhuah a lo ni tawh a. Zampuii tlang khaw hrang hrangah pawh hian hlumvel chhunga ruhro te hi hmun eng emaw zatah hian laih chhuah a lo ni tawh thin bawk a ni kan mizo pi leh pu ten an lo chin thin angin hetianga hlumvel chhunga mihring ruh dah a inphum leh hi an lo ching tawh thin a tuna kan thil hmu pawhin a a tih lan chian em em pakhat nia kan hriat chu he tlang ramah hian mizo te hi kum engemaw zat liam ta kum zabi engemaw zat liam ta atang khan a he tlang ram zampui tlangah hian kan lo cheng tawh a he zampui tlang hi mizo te ta mizo te lo rual thin ram ani ti hi ati chiang viau in kan ngai ani